Salam gadyrdan dostlar we doganlar! Biziň on üçünji sapamyza hoş geldiňiz! A one English lesson thirteen Geliň bolsa näme indi başlalyň! Bu sapakda biz action verbs öwreneris. Action verbs bolanda näme bolýar? Hereket ili hereketdäki işlik işlikler. Hereketdäki işlikler. Geliň onda bolsa başlalyň. Hello and welcome back, Salam we yzyňyza hoş geldiňiz. In this lesson we will be learning about action verbs. Bu sapakda biz action verbs öwreneris. Action verbs bolanda action hereket verb ýa-da verbs işlik bolýandyr. Firstly, what is a verb? Birinjilik bilen verb näme? Verb näme? A verb shows an action. Verb bolup duran herekedi görkezýär, or a state a being ýa-da bolup duran wakany düşündirýär ýa görkezýär. Be verbs, be verbs bolmak işlikler.

Subjekt ýa subjects bolanda predmet, mowzuk, haryt. Bolup duran wakany, özi baradaky bolup duran wakany görkezýän bir. The verbs, the verbs ýa-da the werbs. must also match the subject or subjects işlik bolup duran ýagdaýa deň gelmelidir, mysal üçin, The subjects can be splitted into different groups subjektler, predmetler, iki gruppa bölünýändir, birinji gruppa, I, you, he, she, I, men, you, sen, he, ol oglan, she, ol gyz. Ikinji gruppa, It, we, they. It, we, they. Ol, zat, ýa ol, predmet. We, biz, they, olar. Then, the, be, verb, ýa-da, the, be, then, the, be, verbs follow the subject in sentence. Be bolmak işligi. Bi, bolmak, Verbs follow the subject in sentence. Aýdyşym ýaly, be verbs, işlik, bolmak işligi, subjekti, predmeti, yzarlaýandyr sözlem içinde, sentence, sözlem. Mysal üçin, I am

Be, bolmak, işlikler, Am, are, an, is, am, are, an, is, bolmak, işlikler, um, haýsylar, am, bolup duran, are, bolup, um, bolup, a, am, bolup durýar, are, bolup duran, is, bolup dur manyny berýär. Ýene bir gezek. Am bolup durýan. Are bolup duran. Is bolup dur manyny berýär. Dowam edýäs. Action. Action bolanda hereket. Action verbs, however, express action and are the most common verbs. Action verbs. Hereket. Işlik, hereketdäki işlikler. Here are some examples, Şu ýerde käbir mysallar. Run, ylgamak. Sleep, ýatmak. Smell, ysgamak. Feel, duýmak. Play, oýnamak. Watch, görmek. The extra s. Üns beren bolsaňyz, iňlis dilinde sözüň yzyna köplenç s harpy goşulyp gelýändir. S goşulma bolup durýandyr. Mysal üçin, When an action verb follows a follows a subject that is either a third person or singular subject then extra s is needed at the end. Mysal üçin, türkmençe düşüren düşündiremizde action verb, hereketdäki işlik, subject yzarlanda, subject predmeti, mawzugy, yzarlanda s goşulýar, ýadam täk görnüşinde goşulýar, ýadam köplük görnüşinde s goşulýandyr. Ony häzir biz size mysallary getiremizde siz gowja aç-açan düşünersiňiz diýjek bolýan zadyma. This is the rule for he, she, it. He, she, it-de s goşulýar. Mysal üçin, verb, işlik, verbs, işlikler. Eat, iýmek, eats, iýýär. Eats, iýýär manyny berýär. Dowam edýär. Mysal üçin, Example, He eats chocolate, s goşuldy. Eat, iýmek, It iýmek ýöne it iýip otyr manyny berýär. Gördüňizmi? He eats chocolate. Ýa-da mine It sinks in the water. Sinks, gark bolmak. Ýöne s goşulýan goşulandygy üçin sink, gark bolmak, ýöne s goşuldy sank, gark bolýar, suwa çümüp barýar diýen manyny berýär. Bolup duran wakany aýdyp otyr. She walks in the park. Ol gyz parkda ýöräp barýar. Beýdidigi es goşuldy hemmesinde-de bir wakanyň bolup duranlygyny aýdýar. Bolup başlanyny ýa tamam bolanyny aýdanok, imn häzirki wagtda present häzirki ýagdaýda bolup duranlygyny düşündirýär. Negative sentences negatiw sözlemler. When a sentence becomes negative it includes the word not. Haçanda söz negatiwini bolanda, sözlem negatiwini bolanda, not goşulmasy, not, ýok, goşulmasy goşulýardyr. Not sözüniň perewody, terjimesi, ýok. But if an action is involved then the word to is also needed. Ýa hereket bolanda, sözlemiň içinde hereket bolsa, onda Du sözi goşulýandyr, do, etmek, ýa edýär. Therefore, if the sentence is negative and has an action verb, then use use. Haçanda sözlem sözlem negatiw bolsa we action bolsa, onda şu şu mysala görä ulanyp bilersiňiz, I, men, you, sen, siz, we, biz, they, They-de, şularda, they olarda, do, not ulanylýandyr. Soň, ýene bir gezek, I, you, we, they, de, do not ulanylýar. He, she, it-de, does not ulanylýar. The extra s goes on do and not the verb. Ekstra, goşun, goşma, es harpy, hi, şi, itde gelende do, does edip ulanylýandyr. Does not. Ýadam hemmesi üçin I, you, we, they, hi, şi, itde did not, did gidýändir, did not for all, did not ulanylýandyr. Düşünendirsiňiz diýip umyt edýän. Ýadyňyzda diňe şu görýän zadyňyzy saklaň, I, you, we, they, de, do, do not, he, she, it, de, does not, i hemmesi üçin do not ulanylýar. Sözlemiň içinde gelende düşünersiňiz has aňsatlyk bilen. Dowam edýäs. Mysal üçin, example, I do not eat chocolate, men şokolad iýemok. He does not Walk. He does not walk. Bul, ol oglan, ol oglan ýöränok. It does not sing. It does not sing. Bu gark bolanok ýa o zat gark bolanok. You did not speak. Sen gürlemediň. You did not speak.

Any sentences that are interrogative sentences and include action verbs, then they begin with do, does, or did. Action verbs söz içinde gelen, interrogative sözlemiň içinde gelende, sorag sözlemiň içinde gelende, do, does, ýa-da diplomlaýandyr. Mysal üçin, do haýsylarda ulanylýar? Do, etmek. I, men, you, sen, we, biz, they, olarda do ulanylýar. He, ol oglan, she, ol gyz, it, ol zatda does ulanylýandyr. Hemmesi üçin bolsa did ulanylýandyr. Ekstra, goşmaça, s diňe he, she, it-de, do, gel, do, does diýip ulanyňda gidýändir. Işliklerde, işliklerde does ulanylýan däldir. Mysal üçin, Example, Do you eat chocolate? Sorag, Do you eat chocolate? Ýa-da Do you speak? Sen gürleýäňmi? Ýa sen gürlejekmi? Does he walk? Does he walk? Ol oglan ýöreýärmi? Did it sink? Did it sink? Ol zat ýa şol zat ýa-da şol gark boldumy? Sorag. Let's join the words. Geliň bolsa indi sözleri goşmany öwreneliň. Some words can be joined together to form just one word, iki söz bile goşulyp bir sözi bermek üçin goşulyp bile gelip bilýändir, iňlis dilinde. This is a this is called abbreviations and we use an apostrophe to show it, iki söz bile goşulyp gelse iňlis dilinde abbreviation diýilýär. we ony iki sözüň birle goşulyp gelenini nädip bilip bilýäň? Apostrof belgisi bolýandyr şo sözüň içinde. Mysal üçin, Do not can be short do not can be shortened to don't. Do not gysgaça gelende do not etme diýen manyny berýär, gysgaça gelende Don't diýip okalýandyr, Dont diýip hem aýdylýandyr. Does not to doesn't. Does not sözi gysga aýdylanda doesn't diýip aýdylýandyr. And did not to didn't. Did not sözüni gysgaça aýdanymyzda didn't. Do not etme, does not, does not etmeýär. Did not, did not, etmediler, manyny berýändir. Mysal üçin, it, e, I, men, you, sen, we, biz, they, olar, don't, etmedi, don't, he, ol oglan, she, ol gyz, it, ol zat, doesn't, etmedi, etmeýär. Or ýa-da didn't for all, didn't, etmediler. Dowam edýäs. I don't eat chocolate, men şokolad iýmedim. He doesn't walk, ol oglan ýöränok, hereketde däl. It doesn't sink, ol zat gark bolanok. You didn't speak, sen gürlemediň. Siz üçin bolsa bu tablitsa, şu tablitsany ýazyp gaýtalap ýatlajak boluň. Geliň bolsa dowam edýäs. Ta table of action verbs. Table of action verbs. Hereket, hereketdäki işlikleriň tablitsasy. Lucky for you, there is a simple table to show the action verbs in use. Bu tablitsada action verbs-iň, hereketdäki işlikleriň, ulanylyşy görkezilendir. Present, häzirki wagtda, negatiw görnüşde we sorag görnüşde, interrogative. Geliň, ol sany praktik edeliň. Birinji, present, häzirki. Häzirki wagtda kino kaly I eat a cake, men cake, kiçiräjik tort, iýdim. You eat a cake, sen tort iýdiň. He, she, eats a cake, ol oglan, ol gyz tort iýdi. We eat a cake, biz tort iýdik. They eat a cake, olar tort iýdi. It eats a cake, ol zat ýa ol haýwan tort iýdi. Negatiw, negatiw görnüşde. I don't or ýa-da I do not ýa-da gysga görnüşde I do, I don't eat a cake.

tort iýmedi. Interrogative, sorag görnüşde. Do I Do I eats a cake? Do I eats a cake? Mysal üçin, Do I eats a cake bolanda, men tort iýdimmi? Mysal üçin, biri sizi günäkärlejek bolsa, zat etjek bolsa ýa-da siz ýadyňyzdan çykaran bolsaňyz, düýn näme iýeniňizi, Ýanyňyzdakydan, garşyňyzdakydan sorap bilýäňiz, Do I eat, do I eat a cake? Men tort iýdimmi? Do you eat a cake? Başga birinden sorajak bolsaňyz, sen tort iýdiňmi? Do you eat a cake? Does he, she eat a cake? Ol oglan, ol gyz tort iýdimi? Do we eat a cake? Biz tort iýdikmi? Did they eat a cake? Olar tort iýdimi? Did it eat a cake? Ol zat ýa ol haýwan tort iýdimi? manyny berýär. Şonluk bilen, gadyrdan dostlar, biz bu sapagymyzam tamamlaýas. Bizi internetde yzarlamagy ýadyňyzdan çykarmaň we paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Hemme zady ýazyp alansyňyz diýip umyt edýän, ýazyp alan zatlaryňyzy gaýtadan daşyňyzdan okap praktika etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Hemmä üstünlik udaçi saglykda görüşeliň sag boluň bye bye and see you later goodbye.